Ɔma yɛde hyɛ yɛn ma mo nyinaa tena ase Barikede Sallah yɛde ma yɛn nuanom Nkramofoɔ nyinaa Ɛnɛ Hajia matena ase na wahu sɛ eh, merekɔdi Sallah o Mekyeakyea mo 23 after 1 Judge Kumpala Ebi se ma me container Yɛn nko ara na yɛ container no mu nneɛma no Ɛyɛ ahodoɔ ahodoɔ ahodoɔ Stamp si so panyaae Maba Apostle Wei wei yɛ sɔfo solo yɛn kɔ ɛ tɛntɛm so Mummy paa. mpakyɛ medase paa nyankopɔn nhyira ne adwuma pa a woyɛ Abigail ɛyɛ wankasa wo ba awurade faa wo so pagyaa sikatuso puo kɛseɛ wei de maa no sɛ ɔmfa nkɔ India nkɔhwɛ ne ho yareɛ ampa adɔfo ahwɛfoɔ ne atiefoɔ deɛ moyɛ awurade nhyira mo papapapapapa mene wo kasa yɛ Abi yɛ kasa wɔ ngyesɛ ɔni Ghana wo Ɔni Ghana, ɔwɔ India, na India ɔho baabi de Mumbay, baabi de Bombay, baabi de ayi Dakota, bay bay bay bay bay bay saa ɛsɛ Abi aduru na ɛtwa gu no mo a mo hwɛ TV no yee abrokyire de ɔmo a abrokyire kyɛsɛ ɔduru abrokyire no hwɛhwɛhwɛ Ɛmf awɔ no a awura nim nti woyɛ abɛ anim na akyiri sɛ yes. Ne nipadua nyame de ne nsa ka wo sesa ah onyame sɛ ne nsa ka wo sesa wo pɛ o wo mpɛ o wo bɛ receive touch ne ho ayɛ fɛ Abigail ho ayɛ fɛ. Abia yɛ kama mama nyankopɔn ɔnhyira wo wo ne w'atiefoɔ ne w'ahwɛfoɔ Wɔ adɔeɛ ne ayɛyɛ deɛ abi ne ɔni anidasoɔ, nanso ɛnɛ sese nti Yesu ayɛ. Yɛ tiefo adaroma Nyame nam wo so ayɛ de ama me me dɔfo Abigail nnura nnura me to ne nkra sɛ mo nfa ma no me se mo nka nkyɛ no sɛ ɔma n'ani nye wɔ ne tiri mu firi sɛ ɔko no Nyankopɔn wako awie Abigail gyina hɔ dinn di ba ne ho yɛ fɛ Atiefo Onyankopɔn nhyira mo nyinaa nea yɛhwehwɛ ni. Fasten your seat belt Apostle Yankyerɛ a ɔdi sa low na watumi eeii sa low ɔpɛ sɛ ɔde toa mu ara toa mu ɔsɔ mekyea wo ae maame na wo te sɛ yɛnte wo nka ho. Mepakyɛw me ho yɛ. Na bibi a o. Me pa kyɛw bibi ha me paa. Yɛ tie o. Me pa pa kyɛw bibi a ha me ne sɛ me huu bɛɛma bi yɛ frɛ no Kwame Agyekum ɔwɔ Canada. Wo hu no wɔ he? Me pa kyɛw me mfoni na ohunu yɛ. Ɛwɔ he? Ɛwɔ me phone so. Facebook. Facebook. Ei o lady no no. Ti ohuu me no na obisaa me sɛ me de sɛ. Wo de wo mfoni akɔ to Facebook. Saa mfoni no wɔ ha. Mpatsɔ aane. Mɛ mɛ pɛ ahwɛ leledi ayɛ post yɛ kɔ ɛ nti papa no wɔ Canada ɛna ohuu onfoni no wɔ Facebook toa so ɛ. Ɛna obisa me sɛ mede sɛ na me bɔɔ me din kyerɛ no me se me me bɔɔ me din kyerɛ no na ɔse ɛneɛ me onua baa saa na onua baa teɛ nti. Din bɛn na wo bɔɔe. Me bɔɔ Beatrice Agyeman Dua. So ɔde ka ma. Na ɔse saa na onua baa onua baa no de Beatrice na ofiri mu no ɔno tu ɔkwan no naawɔtwe mmienu na onua no firi mu nti nani gyɛ nyinaa ɛne onua no nti sɛ ohu me deɛ ɔde me bɛhyɛ onua no anan nti mfitiaseɛ no ɔyɛ no nua dɔ nua dɔ akyire yi na ɔgyere wo paa mu ka kyerɛ me sɛ Ɔyɛ awareɛ fam. Ne sɛ ɔpɛ wo. Ɔpɛ me. Canada bɔga ne sɛ ɔpɛ wo. Bɔga ne sɛ ɔpɛ me. Na me nso me nyaa aberɛ maa no tenaa ase ara six years. Ɔfrɛ me anadwo video call ɛbɔ du mmienu a na wafrɛ me na me ne no akasa. Na mo yɛ dɛn wɔ video call so? Ɔfrɛ me hu sɛ mada a na sɛ ɔhwɛ sɛ obi da me nkyɛn a ɔbɛhwɛ na promise foɔ ɛɛyɛ program. Na ɔbɔ mpaeɛ wɔ yere paa. Nti mpaebɔ mu a na ɔka kyerɛ me sɛ Ɔnni pepa, ɔpɛ sɛ ɔba so, ɛyɛ den ma no sɛ ɔbɛba nti kwan biara a mɛfa so a ɔbɛba biara na me so menim mpaeɛ, meyɛ mpaebɔfoɔ paa, mekɔɔ me nkotodwe anim wurawuraeɛ ara na ɔbaeɛ. Ɔbaeɛ one year ni, ɔbaeɛ na ɔka kyerɛɛ me sɛ menkɔ nkɔgye container na ɔntɔ ma me, meyɛeɛ ara na mennya bi ɛna akyire yi. Ɔbaeɛ na ɔbaa wo hɔ anaa wo hyia no ɛl. Ɔbaa me hɔ. Ɔbaa wo hɔ wɔ he? Ɔdii kan kɔɔ ne kurom ɛwɔ Akyem Suaduro. Onyaa one week. Nti wankɔhyia no wɔ airport? Mpakyɛ daabi, onyaa one week na ɔbaa me hɔ. Ɛnneɛ sɛ adwuma na ɔkɔ ɔkɔ yɛɛe o. Ɛna. Ɛyi o lady. Onyaa one week. Da no a ɔbaaɛ wa wahyɛ so? Daabi daabi, da no a ɔbaaɛ no deɛ. Na sɛ wabɛhye so? Ae. Ei o lady bɔ Ghana ba hyɛ mu. Ae wabɛhye so. Ɛna ɔbaaɛ nti ɔbaaɛ no ara ɛna ɔkaa sɛ menkɔnkɔtɔ container no na mennya bi. Ɛna akyire yi ɔsan ka kyerɛɛ me sɛ sɛ menya bi deɛ ɛnneɛ Wɔba. Akyiri yi ɔbaeɛ a ɔsee wanya, ɔnso so ɔnkɔ bio, wanya galamsey adwuma ɛyɛ gold ne diamond. Na mebisa no sɛ na wonim? Na ɔse ɔha na ɔyɛ ho adwuma kakra nti ɔnim. Ɛna mese saa? Na ɔse aane. Na ɔwɔ sika nti me nso mewɔ bi a memfa nsɔ so. Na mesɔre medi dwa kakra memfa sɔ so na yɛmfa nyɛ adwuma. Na me me so yoo mate. Nti wɔnom ka kyerɛ no sɛ, Papa, me sika a mede resɔ soɔ no, ɛɛ sɛ wode di ma me bi die? Ɛkyerɛ sɛ, deɛ wobɛnya biara, income no, ɛsɛ me nso menya bi. Seven months, manhu kaprɛ, manhu taku. Afei ɔba a na me nso meka sɛ merekɔ hɔ a, wɔse oo twɛn kakra ansa, twɛn kakra ansa. Ɛna me deɛ mekɔɔ bɛyɛ mprenu mprɛnsa. Afei me sɛ de si kɔ no a, mmaa papa no yɛ aware sɛ, mahu sɛ ne nanteɛ no, ɔnu obi wɔ hɔ nti ɔnna n'adi nkyerɛ me na mente me ho ase, na me kwan awa. na onya deɛ ɔbɛn na ɔsɛ o daabi nte saa ɛso na ɛte saa da koro na mekɔ pie soɔ mepie soɔ no mankasa da biom a mesan kɔɔ so a mesan kɔ yɛ dede. Wokɔɔ so wɔ he? Mekɔɔ so wɔ me kurom hɔ. Nti wofiri Kumase ha ɛtoaa no wɔ Old Akyem so aduro wokɔɔ hwɛ wo boy? Mekɔɔɛ. Ei olady. Mekɔɔɛ na. Olady wokɔɔ hwɛ wo boy? Ɔka kyerɛ ae. Eii obi se na Facebook kɔ akɔ pɛ dɛ eh wo kɔ pɛ dɛ wɔ hɔ na wan na de wo foto no to hɔ. Me foto no deɛ me na mede maa nkwadaa no sɛ. Ɛna hwɛ se afe na wo di ntetɛ ntetɛ o wo kɔ hwɛ sɛ obi hyɛ ne dan mu wɔ akyem suaduro hɔ a ti wo kɔ hwɛ obi wɔ hɔ a na obi ni hɔ toa so ɛ pampampampae obie o. Aane na me wura mu Ɛno koraa mebɔɔ mu wampue. Ɛna akwadaa bi bisaa me sɛ, Maame wɔpɛ hwan? Na mese, Mepɛ papa ne dan ni. Na ɔse, O, papa no ara deɛ na mehu no, na maame bi na ɛhyɛ dan mu hɔ. Wapue abɛsan akɔtɔ adeɛ. Ɛna mekɔsan kɔbɔɔ mu na mese, Menyɛ nipa bɔne ni o, na da biara a mɛba nti mpakyɛw meyi me ho adi akyerɛ wo. Ɛna papa no pirii ne menem na ɔbɛbieeɛ. Wɔbieeɛ no kyerɛ sɛ, ɛyɛ mmea. Na ɔde ɔbaa no akɔsie. Nti me wura no de me baage sii hɔ no sɛ neɛ wo ba woankra me na woaba. Na me so o, sɛdeɛ me mɛtumi ayɛ wo surprise no, woyɛ me surprise ɛnha me nti, me nso meyɛ wo surprise a, na ɔsɛ ɛsɛ nka wokra me sɛ woreba. Ɛna ɔde me pieeɛ. Pie no na ɔma ɔbaa no pieeɛ. Na ɔno nso so anya adwuma wɔ kofoɔ dua so wɔkɔ akɔyɛ. Adeɛ kye a wɔkɔ. Nti me ne no pieeɛ ara, ɛkɔ ne nam, yɛbaeɛ na gɛɛ no kɔ. Bio so wɔfa fon frɛ frɛ sɛ san bra baabi a odu biara san bra na yɛasekyerɛ amɛha adwuma no ase nti bra bɛboaboa me nneɛma ano ma me. Nti ɔbaa no bɛn na ehuu sɛ ɛyɛ deɛ na ɔhyɛ da mu opie yɛ no ara. Nti ɔbaa no bɛn na obegyina yɛ ɛɛ abu akumaa no a ho te sɛn a mbra ahyɛ ɔma a ho ayɛ fɛ deɛ manfiri no. Na ɔbaa no hu sɛ madi serious. Ɔha na ɔse ah adɛn na akumaa w'anim nte yi. Ɛnam sɛ sei ne sei na mebaeɛ no bɛhu nti na m'anim nteɛ no, na meka kyerɛɛ no sɛ, Daabi, wo nua no a mebaeɛ a ɔbɛhyiaa me first, nyɛ wɔn ni. Wɔsɛn me nuanom deɛ sɛ ɔnnim wɔn dodoɔ. Na megye too ho, meyɛɛ dinn sɛ na ɛyɛ ampa sɛ ne nipa no no. Enti ɛbaa saa no, wɔyɛ me basabasa. Me nso, agya, mekɔtwa me. Ɔbɛte w'akoma. Mekɔtwa me biribi no manya ntwaa. Wo piatɔ nka w'azamoa. Enti me sika no, hundred and ten, ɔmfa m'adeɛ mma me. Maame wo ka kyerɛ wo man sɛ wakɔ postu picture ɛwɔ Facebook. Me man deɛ ɔmo nim sɛ ma postu na obiara nim asɛm a meka yi. Na wo postu ayɛ dɛn? Wo pɛ friends. Asɛm a meka friends deɛ bebree. Na wo postu yɛ me hwɛ botaeɛ a wo de kɔɔ Facebook na wo pa yɔnko. Me me dada me me de kɔ sɛ ɛyɛ na me nya phone. Bia ɛyɛ na wo yɛ bi anaa. Me nya phone saa nti na ɛyɛ me fɛ na me so me de nyɛ sɛ bia. Mepɛ obi anaasɛ mepɛ Nti obi. papa no woyɛ sure sɛ na ɔwɔ Canada? Mpakyɛ aane. Dɛn na ɛkyerɛ, deɛ na ɛdi adanseɛ sɛ na ɔwɔ Canada? Ee ɔse na ɔwɔ Canada. Ɔno na asi o but me pɛ sɛ me me gye di sɛ ɛyɛ nokorɛ cos bɔga nka wakɔ tena brokyire mfinhyia bebree ɔba bɛgye wo hɔ sika sɛn. sixteen thousand Ghana cedi ɔno bɔ gafrɛs a waba Ghana no ɔnane a bebree no ɔba abɛgye wo nsɛm sixteen thousand na sɛ ɔni pipa kora ɔte aburokyire no wɔyɛ adwuma. Ebere a wɔbɔɔ yɛ nti no, aduane deɛ ɔbɛsi bi na so ne nsa pan na ɔde baeɛ. Canada pahenan na ɔwɔ? Na ɔse yɛfrɛ no sɛn? Yɛfrɛ no Kwame Agyekum ba. Canada pahenan na ɔwɔ? Menim deɛ na ne din nso wɔn saa frɛ no. Na wonim na wogye di sɛ Canada. Asante Augustine. Yɛfrɛ no Asante Augustine. Ɔma wo aberekyerɛ picture ma wo hunu sɛ. Na ɛnɛ kura obi tumi hyɛ Ghana no wagyina baabi wowɔ bi wɔ. Ae phone no na yɛ ɔno ne phone a ɔyusuo. Me kaa sɛ me phone asɛe ɛna ɔse nea ɔbaa. Nti na brokyire number no yɛ sɛn? Brokyire number no saa mmerɛ deɛ afiri so na ɛyɛ. Ne ho ahi nti wa delete. Ɛyɛ twelve nti thirteen nti ɔno ara hwɛ a mede kyerɛ wɔn sɛ Canada number ɛyɛ Canada number. Nti na ɔwɔ brokyire ampa. Na papa yi aba sika ma maame deɛ wɔ ti fie duro yi deɛ sɛ yɛ awareɛ na abɛhwɛ o ɛnyɛ mpena twɛn. Dɛn nti na ɔde ne ho bɛka ho? Sɛ ɔbaayɛ no. Ná minni hɔ, na me maame kura awuo ma yɛbaa ayie wɔ baabi nti ɔbaeɛ ɔbɛsii m'akyi na mebɛbɛtoo no anwummerɛ. Yɛpɔn ayie na mebaeɛ na mebɛtoo no na me nso memaa no baabi tenaeɛ na memaa no aduane diiɛ. Nti ɛduru anwummerɛ na kyerɛ sɛ ɛyɛ mfinhyia dodoɔ na ɔne me akeka nti ɔbɛduruiɛ no ɛnneɛ me na Ɛnsɛ ɛnneɛ nti na mfa ho w'anim no. mfinhyia finhyia dodoɔ nso wonnya nhuu no anim ne anim. Wonnim n'abusua, ɔnnim wo deɛ. Wahu? Na woma wo ho kwan sɛ wɔne wo nhyiam. Sɛ yareɛ bɛn na ɔde baa Ghana ha? Sɛ deɛn na ɛha no? Nti ɔne wo hyia mu wie na ɔsan se ma no eh, sixteen thousand. Daabi na ɔse ɔbɛpɛ adwuma bi ama me nti me mekɔyɛ a. Bi ɔno ɔbɛpɛ adwuma ma bɛ. Ɛna ɔka kyerɛ me sɛ sika ɔde baeɛ ne mma abɛwia sika no mu fa. Gye di. Ɔbaakofo ama no bɔ. Ne mma abɛwia nti deɛ aka no, wɔde rekɔpɛ bisinɛse ayɛ. Nti mema yɛnka mmom na yɛnyɛ bisinɛse. Nti sɛ obi firi aburokyire ba na ɔrebɛpɛ bisinɛse a ɔne wo ka bom a, nyɛ wo a wote awiee akware yi so na wode wo sika, ɛyɛ sɛ wɔne wɔn wada, wɔn a wɔnyɛ wo ho adeɛ, na wɔasan agye wo sika kakraa bi a Ebia woatiatia de bɛyɛ biribi no, woadane ama ɔno a ɔyɛ bɔga. Na ae Canada dɔla ne Ghana cedi ɛne sɛ. Oyi ne dua baako a ɔnenam eight cedis ne akyire. Adan koro a me ne no kasa, ɔka kyerɛ me sɛ fon a ɔde brɛ me no, ɔkyɛke no Canada sika mu ba Ghana sika mu koraa, ɛnyɛ sika ketewa. Phone bɛn na ɔde ma pagya ma mehwɛ. Ei! Waka kyerɛ wo ma? Sɔfo wei na ɔse ɔkyɛke na ɛba Ghana sei ɛdeɛn fo a? Yɛnyɛ yi Phoenix na wakɔtɔ ama me. Papa yi. Ti wɔ ɛne sixteen Samsung. Wɔn na ɛwɔ wa try o. Anamboa. Infinix kura ka wa try. Nanso wɔn bɛ kasa ɛburo sixteen thousand no deɛ ɛnna ɛmi ne ne nya adwene. Wɔ baabi a location yɛ bi wɔ no ɔfra na akyerɛ baabi a nipa koro no. A ɔno a na asɛte no. Sɛ wɔn deɛ ɛnɛ deɛ wɔpɛ deɛ a wɔbɛkyerɛ location a wɔwɔ. Seesei papa nso sɛ wafa mpena, wɔne wabɛda firii, wagye wo sika. Maame kasa kɛse ɛ. Ɔmfa 110 no ma me. Na san so no, wabu nkwaseɛ nti no, seven years no, na 110 no koraa menye megye mfa nsi ho. Ɛkyerɛ sɛ ɔde ayɛ adwuma one year. Nti one year nti ɔmfa me sika ma me. Mekɔ hɔ a, ohun sɛ me mefrɛ no frɛ no ara

Ɔntena hɔ na ɔdwane na wakɔhyɛ baabi. Dustin mekɔsoo pono akyi, obi na ɛma me baabi daeɛ na adeɛ kyeeɛ mede kɔɔ kɔhuu m'abusuafoɔ na mebaeɛ. Nnansa ne nnɛ yi ara mefrɛɛ no sɛ Easter reba nti mpa me kyɛw mepɛ biribi ayɛ. Ɔka kyerɛɛ me sɛ Deɛ ɔne me aka anaa? Ɛnam sɛ ɔne me aka adeɛn? Ɔse ama bɛgu no ne m'ase nti ma mensi hɔ. Ɛnam sɛ me Sɛ ɔkɔeɛ a kɔto sɛ ɔba sɛ woyɛ dede. Aah daabi manyɛ dede na me mekɔeɛ a na ɔnni hɔ no me kɔ boroo mu na ɔmo se ɔnni hɔ nam se oo wasɔ kanea me baa first one no me boroo mu ansa na ɔbie nti na me nso Woboro mu ne sɛn? me boro pono no mu na menim sɛ ɔwɔ hɔ Kwankwankwankwan! Ahaa nti me bɔɔ mu saa ɔse ma bɛyɛ dede. Ɛna nti mɛmɛ. Ɛdan no baabi a ɔte no ɛyɛ ɔnoa ne fie. Ae ɔno aha ɔsi four room sɛ six room ɛɛ self contain. Ɔde bi ama han ana. Dabi dabi ɔsi. Na ne no nso abɛyɛ dede. Obi wura mu a n'anim bɛgu ase nti ɔma obi anfa bi ma obi ahan sɛ ɔsi bɔ ɔno no so no ɔbaayɛ no wɔyɛ ne ho ayi a. Bɔga bɔga. Ɔnkasa nipa nti. Akyem akyem fa he na ɔwɔ. Wɔwɔ suaduro wokɔ new site a ɛyɛ aduasa mu. Aduansɛmfo tra so aduru wɔn baabi a kɔɔto wɔn di asɛm no a, na atra ayi baabi a wɔbu petro, shed bi wɔ hɔ. Nti wofiri shed no hɔ na wɔkɔ Pentecost asɔredan, wofiri Pentecost asɔredan na wɔkɔ ne fie. Oh, mehwɛ baabi a wofiri, wofiri he na, wofiri he na ɛkɔ hɔ? Firi Kumasi a na ɛkɔ he. Hwɛ kwan tenten a wo mma yi koraa nnim sɛ maame rekɔ ne mpena hɔ, sɛ biribi rekɔyɛ wo mpo a. Hena na ebehu me bɛka ama me mma ateɛ? Obiara nnim. Tɔ ne nkra yi na ɔmfa n'ahoma no. Kwame Agyekum, ɛnɛ ɛyɛ me a wo nua a wo se yɛfrɛ no Adwo Obia, ɛyɛ me na me me me me me ne wo kasa. Na woyɛ ne nua? Anura me baa hɔ, Obi a ɔne wo ada deɛ. Anura baa hɔ, sɛ onua baa de saa nti. Anura me baa hɔ, wohuu me, mekaa sɛ mebaa no a na odwaneeɛ. Mekɔdaa maame fie maa adeɛ kyeeɛ, ɛmaa mede abufuo koraa de kɔsuaa bɛ boroboro hɔ. Enti, papa fa, wo so wompɛ animguase a anka wo maame kaa no bɔkɔɔ na anka woka asɛmpa kyerɛɛ me, na woane me anni no yie. Enti pusuw ahoma no. Merepusuw, na fa na ka deɛ ɛwom na fa me sika bɛdɛ me. Na anyɛ saa aduane koraa deɛ ɔbɛgye deɛ ɛkyɛɛ saa. Yoo, medaase. Wo deɛ wobɛtwɛn yɛn kɔsi sɛ yɛbɛnya eh, Mister Gyekum. N'ahoma no, ɛkɔ papapapapapa. Ɛnso wɔmfa kɔɔ no. Eh, sɛ maame yi atena n'ase, ɛnyɛ ne mɛɛmasɛm dwene ne ho na wode aware abɛdaadaa no abɛka no ahwɛ wonim mfe dodoɔ a na watena ase a wɔmfaa bɛrima wabɛka hwɛ wie a wowie yi a wate maame ɔse da a wofa no berɛ a wɔbrɛ me ho kyere me papa atua kɔ ne ɔsɛ yɛkɔ Me hɔ tene bɛ papa wɔ so wɔ brɛ yie kwan no atua wɔ bɛ tene kwan no wie yɛ a ɔkɔ fa mpra kɔ sɛ dɛ asan gye ne sika ɛɛ Mister Kwame Agyeku mo nfa nto so